reke arimarire arĩa maikarire harĩa rĩ na ũrũme wakwa rĩ akĩrũgama gakarora gakona hayo nĩ ngiri ya kerĩ reka nini

Atia paka gugu dia atia. No ke kata? Ari. Ne. Ha. Bisare. Rigi. Kahere guka ya kiroga mana noti imwe ile moko. Cia ngiri. Ira ingĩ ire na mwanake ũgimarĩte. Agacũthĩrĩria iria irĩ na guka we, na ici irĩ na ũyũ, no nĩ kũrĩ tũnoti twa igana, na tũnoti twa magana merĩ, na tũnoti twa matano, no kĩmwana gĩtirenda ici ciothe. Karenda ĩrĩa ĩhana tĩri mũmũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩhana tĩri mũmũ, ĩrĩ na ĩmwe na noti ithatũ.

Be courageous. Una face world. Be courageous. Kahere. Ukare meciria nĩ arora tisha akĩoya thimũ. Imwe tara ndoe kũrĩa andũ moyaga thimũ na matirahũra. Ithe agĩthoma ukare agĩthondeka babu yake akatengeneza ati anaongea na simu. na sio simu anaongea nayo anataka kudanganya kijana kijana haya akauga ndagĩtarĩ ha- halo nĩ mũthuri nĩ mũrona mũthuri mũkũrũ akĩaria alo nĩ mũthuri ũrahenania alo ndagĩtarĩ

kaya tarakĩaria tondũ ndakũhũrĩte kĩ gĩtiko kaheria gakahenagia gakiuga niĩ ndĩrenda gũtwarwo kũu ũyũ ararĩ nĩgetha ndeherwo mana na ndĩrenda macio mangĩ ĩwe hana tĩri mũmũ brown ĩyo nĩ mũrona kĩ brown kĩu na ĩrĩ na kamwana na ti cigana halo gatiabatĩra kũrĩa gakũgerio we mũ- we mwana erĩtwo nĩ agũthiĩ mario ona nũre nĩwe aheagwo mũtiri nĩgetha athiĩ gatigua thuri agĩkũyũ tondũ handũ hau hatiko no karauga ndaria na ndagĩtarĩ ndagĩtarĩ ngiacĩ karĩa kau nĩ kagairwo ngiri nĩ ũndũ wa karĩnji yake usirudi nyuma usirudi wapi hata ukipitia wapi until nginya ũkinyĩre kĩrĩa ũrenda wathiĩ kũingĩra bũrũri-inĩ wathiĩ kũingĩra ma- maũndũ-inĩ andũ marĩ kũguoyohagia ĩ kũguoyohia mũndũ ĩ kũrĩ andũ marehaga kĩguoya ũguo kĩguoya kĩguoya ĩ ta mũthuri ũngĩ ũrareheirwo kĩguoya ndĩmwĩre kau mũira nenge keki mũthuri ũngĩ araguoyohirio nĩ mũtumia wake Ĩ, kũrĩ atumia maguoyohagia athuri ao kaguoya kangĩ gatarĩ ho Eh, mũtumia agũrĩirwo indo ciothe akagũrĩrwo ngasi akagũrĩrwo mũtu akagũrĩrwo maguta akagũrĩrwo indo ciothe na ti ng'ano ici nĩ kaũndũ ndĩrekire Eh, mũtumia akaumĩra na kĩguoya kĩa mũthemba nguoyogie mũthuri nake mũthuri akanyitwo nĩ kĩguoya ndũgathiĩ kũnyitwo nĩ guoya rĩu mũthuri Mũtumia agĩũkĩra kĩroko, mũtumia ũyũ atiga kũrũmaga. Nĩ mũcionaga gũkũ? Nĩ kũrĩa. Magana mana kĩroko. Na ndakwĩhumbĩria nĩ kũhumbĩrwo kũhumbĩrwo cigĩrĩrwo thituru-inĩ na mũthuri agũthiĩ atanyuĩte cai. Ndĩrenda gũkwĩra mũtumia akoha nguo, oha nguo agaciga nyũmba agathongoza akera mũtumia niĩ ma- mũthuri gũkũ mandingĩrara niĩ nĩ- niĩ- niĩ gũkũ mandigũikara rĩngĩ nake mũthuri akanyitwo nĩ kĩguoya akangĩra ndiraria rũgano akangĩra rĩ ngĩgĩteng'era tondũ njũĩ andũ maikaraga wega no mũtumia ndĩrenda gũkwĩra aragĩtie mũthuri ũcio mũthuri ndathire wĩra Nĩ kaguoya ga gwĩkĩrwo ndũgatindanagĩre na tũguoya tũu. Hiyo tũguoya hiyo wachana nayo. Enda mbere. Kũrĩ andũ mathondekaga tũguoya twa mũthemba agoka na ũmenye mũndũ ũcio akoragwo ahana mũbi. Nĩ muonaga mũbi?

ngĩmũria atĩrĩrĩ karĩ keki ũũ akĩnjĩra mũtumia kuoya ũramũria nĩkĩ ciringi magana mana nĩ mbeca ciringi magana mana o mũthenya igagĩrĩra magana mana hau nĩ mbia ngĩra mũthuri he ũhĩtĩtie atĩa ma ai nĩ ũhĩtĩtie ĩ ngĩmwĩra tũgĩthiĩ na hau ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩanjĩrĩte indo ciothe nĩagũrĩte ngĩmwĩra maũndũ nĩ merĩ ndakwĩra ũndũ ũkauga nĩ sawa ndakĩrĩa kĩngĩ ndario kauga gũtirĩ na thĩna ũgĩcoka harĩ mũtumia ngĩmwĩra nĩ ndaigua mũ- nĩ ndaigua mũ- nĩ ndaigua mũthuri ũyũ nĩ akũhĩtĩirie mũno ciringi magana manama na rĩu rĩ ciringi magana manama nĩcio kũrĩha nyũmba nĩcio ngasi nĩcio mũtu nĩcio maguta nĩcio kĩũndũ gĩothe akĩnjĩra ehe icio nĩ akoragwo agũrĩte rĩu rĩ ta wĩcirie gũkũ rĩu nũĩ gũtirĩ meroni ya ikũmi meroni nĩ ya kĩbaũ na macungwa marauma matatũ mbaũ ndwaigua thĩna

ndekire wega ngĩra mũtumia ũcio ĩka wega mũthuri ũyũ nĩakwendeithie mũno rĩu rĩ mũthuri ũyũ nĩndĩmuoneire nĩnguona harĩ mũndũ ũranjĩte ndĩmwethere mũthuri na ũcio naheo igana nĩarĩoya nĩarĩoyaga ona ndarĩkoragwo na thĩna rĩu rĩ tigai kũgiana we oya nguo ume kana we nĩ atĩa akiuga nĩ sawa ndamũgeta kiugo nĩ sa Nĩ bana. nĩ sawa aya ndĩmwĩra atĩrĩrĩ na wĩke na ihenya ĩ tondũ rĩrĩ rĩu rĩ ndĩrenda kũthi- twambe tũthiĩ nake kũu nĩgetha twarie na mũtumia ũcio ka- na- na mũ- na mũirĩtu ũcio na reke ndĩmũhũrĩre thimũ kana mũthuri ũyũ hakĩrĩ thĩna akiuga hatirĩ thĩna ndamũgeta ciugo igĩrĩ hatirĩ thĩna na nĩ sa Nĩ sawa. nĩ sawa mũtumia reke ithe mwĩre akũrĩire ritho rĩrĩa atarĩ wona njerire we tiga gũthũkia mũciĩ wa mũndũ we nĩkĩ ũikara ũraingĩrĩra mũciĩ wa mũndũ gĩthemba kĩu tiga na mũthuri wakwa we ũrathũkia mũthuri wakwa nĩkĩ arĩ mũthuri we na nĩ gũthiĩ athiaga nake mũthuri ũrĩa watuĩkĩte ta kĩ- ta ta mũbi akĩgĩa rũme akiuga thiĩ ti gũthiĩ ũrathiĩ we ndũkĩbangabange na ihenya ũgĩthiĩ akiuga atigana no nĩ mũciĩ aratũthĩkĩria nĩ mũciĩ aratũthĩkĩria babe nĩ mũciĩ aratũthĩkĩria babe Babe. babe haro tigagai kwenderio guoya waingĩra bũrũri-inĩ ndũkenderio guoya kũrĩa wathiĩ wĩra-inĩ ndũkenderio guoya watua wa- watua gwĩka ũndũ ĩka na ũrũme wahota gũkora mũndũ wĩna roho wa ũmũbi alo nĩ tũrenda nĩ tũrenda kũricibu na mũndũ wĩna guoya ndangĩinũkia true or not Very true. korwo andũ arĩa marĩa mau mau marĩ na guoya rĩ nĩ tũngĩrĩ na tĩri ũmũthĩ Ayaza.

ucoke utuike mwana uyu umuthi ukumurehera manoti macio uria ukwenda kurira arire amenye mwanake uyu ni murenge ni githomo na icio ti iria wikirire mbaca ndenda mwanake uyu oe ki- oe kindu special tumwikirire nigetha amenye ti hau hau hatiri harakinya nyita kindu na guoko tiga iria wĩ nacio ndahaca haha nĩ ha mũndũ kũrengwo nĩ thithino na korokaga kĩrathi ũtukũ agacoka agakũrugĩra keki ũreciria ũkũmĩrĩa o ũguo na arĩ na keki nĩ kũrĩ kwarũrwo gwa kĩondo tigana na iria cia- cia kũmwĩkĩrĩra akiumagara ũkaitwarwo kĩondo tondũ mwanake ũyũ nĩ arugĩte keki mũndũ anyite kĩrĩa arĩ nakĩo ciringi ithano na ndũgoke na mbahaca haha tũtirenda mbahaca ihinda rĩrĩ ihinda rĩa mbahaca nĩ ha gwĩkĩrwo na haha thutha nĩ ũgwĩkĩrwo kamũhuko ndĩenda mũndũ anyite kĩndũ na guoko tũke nĩgetha tũkĩrĩa keki tũtikarĩa keki oro ũguo ya mwanake ũyũ tũtamũhete kĩndũ nĩgetha tũke na kĩondo ndũngĩũka moko matheri oro ũguo